Awe, meskos ku tur otro siman, nos tin tres partisipante i tres diferente tópiko. E tópikonan ku nos tin awe ta tema general, bestia òf kultura. Ban wak kon nos partisipantenan ta bai dumei ku nos awe. Televidentenan nos ta aki cu nos prome participante den Contesta y Gana. Yon como bon tardi, con ta e nomber? Bon tardi, mi nomber ta Erwin Romano. Erwin, Erwin bon bini den nos programa. Erwin ta conoci caba cu Contesta y Gana? No, ta prome bia cu mi ta participa. Ok, y bo ta nervioso? Un tiki. No worry, pasobra mi ta mira bo ta confidente, bo tin self esteem, bo self esteem ta halto mi ta sinti e den bo. Ok, nos ta dal aden? Si. Alright. Nos tres tópikonan ku nos tin Erwin ta, historia, bestia òf general. Bo magi skohe un di nan. Suerte! Hey. I Erwin su tópiko ta, bestia. Y Erwin pa bo curashi pa participa den contesta y gana, nos quiere regala bo un buscuchi marca Greco di Sonny Trading, obtenibel na tur tienda y supermercado, buscuchi masha dushi mes, special pa dianan di Pascu y fin di aña mane bo ta mira un empaque masha bunita, Erwin esaki ta pa bo. Danki. Danki na bo. Erwin, reglanan di wega ta lo siguiente. Pa kada un respuesta korekto, bo ta haña binti florin. Òf bo mag di keda ku binti florin. I pa kada unu inkorekto, Erwin ku tin ku duna ami binti florin. E ta oke? Si, e ta oke. Oke, awor aki mi ta bai duna bo bo shen florin. Erwin, bo tin bo shen florin den bo man? Tene duru, paso mi no tin interes di tuma nada for di bo man awe, ya bo ta keda akinan na Burger King kaminda e burgernan, e whopper, e chicken sandwichnan ta super dushi. Bo gusta Burger King? Promé bia mi ta bai purba tuvalig. Serio? Bo no sa kiba perde tur e tempu. Nos ta mi ta purba awe, anto nos ta wak. Zorg pa bo keda ku tur esèn di bo man, ya bo ta purba tur pan ku bo tin gana di kumpra e awe. Bon. Ok, nos ta bai ku promé pregunta. Erwin, dikon semper bo ta haña e dolfeinnan den grupo? Nan ta gusta ta huntu? Dor ku nan ta famia? Nan no por biba nan so? Òf pasó nan ta spanta e tribonan i orka? Sei. Erwin ta bisa ku e respuesta ta cu nan no por biba nan so. Y e respuesta no ta corecto. Erwin, Nan ta landa den grupo pa nan por spanta e tribonnan y orca. No ta nada, ta bo prome pregunta. Bo ta na mi binti florin, pero bo a cu bo keda cu e sobra, ok? Pasobra mi no ke mas. Danki. Alright, nos ta bay cu pregunta number dos. Erwin, bo ta cla? Si. Ok, televidentenan, pregunta dos. Kon e dolfèn ta hasi ora e ta kue un piská den laman? A. E ta kue e piská i e awa guli nan pareu. B. Nada no ta pasa. C. Patras den su garganta e tin un spier ku ta e piská so por pasa bai den su garganta. Òf D. E ta kou e piská un bes. D. Erwin ta bisa cu e respuesta ta D, e ta cau e pisca un bes y e respuesta no ta corecto. Cu su lenga e ta saca e awa salu y den su garganta e tin un spier cu ta pone cu e pisca so ta pasa bay patras. Erwin. Erwin, Erwin, Erwin, bo tin binti florin mas pa nami, anto bo ta perdiendo un double whopper. Erwin nos a bai cu di tres pregunta ok concentra mi sa cu bo sa bo ta mustra un mucha homber masha inteligente alright nos ta bai cu pregunta number tres cual ta bisa kico ta e prome cos cu e yu di dolfin ta haci ora cu e caba di nance A. Cuminda su mama. Bey, wak tur e sobrá dolfeinnan, sey e ta bai ariba bai hala rosea of dey niun di nan. Sey. Erwin ta bisa cu e contesta corecto ta sey y e respuesta ta corecto! Hopi bon Erwin! E yu ta bai ariba pa e hala rosea, esey ta prome cos cu e ta haci. Erwin, bo mag y tene e binti florin. Hopi bon. Erwin, nos a tuma djis un break. Televidentenan nos ta huntu ku Erwin ku tin un respuesta korekto te ku ainda un djis nos ta bek pa nos pregunta number kuater i sinku i nos ta wak kon Erwin ta bai hasi.

Ku kontestá e gana den Burger King, kòrda ku Burger King tin kuater diferente filial partí rònt Kòrsou, Saliña, Karakas Bai, Santa Maria i Gousiweg. Spòtnan importante, hopi fásil pa yega. Televidentenan por fabor kòrda riba e spèshelnan di nuebe kuarenta i sinku ku Burger King tin pa ofresé nos. Dilnan super barata i kuminda frèsh, dushi. Kamindanan ku por hasi fiesta, habrí for di mèrdia te kontranochi, tur dia, no ta sera niun dia. Kòrda pasa i kumpra bu Burger King. Erwin, nos ta bai ku pregunta number kuater. Televidente, pregunta number kuater ta lo siguiente. Un hende ku ta kolekshoná vlinder yama, a. Vlinderloog B. Lepidopterist C. Fenologia. of dei niun di nan. Bay. Erwin ta bisa ku su respuesta ta bay, Lepidopteris, i e respuesta ta korekto! Hopi bon Erwin! Hopi great! Mi ta kontento ku mi no tin ku tuma binti florin fi bo. Ok, i nos ta bai ku nos ultimo pregunta pa ku Erwin. Erwin tin te ku awor aki dos pregunta korekto, dus nos ta riba e bon kaminda. Erwin no ta bai man Bashi, Erwin ta keda come den Burgerken hunto cu nos. Haan! Haan! Lo oí bon. Erwin, Ultimo pregunta, suerte, Cora bon bo tin un treat me un double whopper. Uhm, heavy cheese, heavy bacon. Sí, pasobra aki ta have it your way. Haan? Ok, nos ta bay p'e. Cuanto tempo un vlinder ta biba? A, Vlinder ta biba un par di dia of siman. B, Vlinder ta biba hopi aña. Sei, vlender ta muri for di ora ku bo kue, òf dei, niun di e kontestanan. A. Erwin ta bisa ku e respuesta A, vlender ta biba un par di dia òf siman, ta korekto i e ta korekto! Hopi bon! Erwin, hopi great! Bo dos último respuestanan tur dos tabata bon i den e promé parti tambe Erwin ta tin unu bon. Des esei ta si un total di tres respuesta korekto. Erwin, komo ta sinti bo? Mi ta sinti mi bon. Mi ta por a kontestá mas pregunta korekto, pero mi ta kere dor ku mi tabata un tiki nervioso. No ta nada. Bo a logra gana tres pregunta. Mi ta kore, mi ta hopi kontentu ku mi no ta tin ku tuma niun sèn mas for di boman, pasobra esei ta e beduling. Nos ta premia bo konosimentu. No lubida esei shònan. Awe nos ta ku Erwin, ku ta un ganadó mas di Contesta y gana. Danki Erwin y disfruta di bo sèn akinan na Burger King. Danki na bo tambe. Te pa te, tur te no ta mes un te. Te supremo for di dies ocho shete sinku e te berdaderamente supremo di kalidat máksimo. Pidi pa te supremo na tur okashon, na kas tur dia, na ofisina, ora di bishita òf durante kualke selebrashon. Te supremo ta e te berdaderamente supremo di kalidat máksimo.

Televidentenan nos ta cu nos di dos participante bon bini den contesta e gana e cara ta pasobra mi conoci pasobra fi ora ma drenta e persona ki a wisa mi mi ke do mei mi ke do mei mi ke do mei con bai jufrou con ta e nomber. Etselin Bautisma. Etselin Etselin bai yagi do mei un bia a caba den contesta e gana? Si. Si y con a bai? A bai bon solamente bo tin cu pensa concentra pa bo por bisa e contesta corecto. Hopi bon Etselin nos tin dos tema. Ku a sobra nos kual ta historia i tema general. Etselin di magi skohe unu. Ok. I Etselin su tema ta general. Etselin ta kla p'e? Si. Ok, nos ta bai p'e ora ei. I pa Etselin su kurashi pa dum'ei un biaha mas huntu ku nos, nos ke regala Etselin un paki di te Garden of the Andes di Sonny Trading. Masha dushi mes, sabor rose hip and hibiscus. E ta masha dushi mes, disfruta di dje Etzeline y esaki ta pa bo. Masha danki. Di nada. Ok Etzeline, mi ta mi ta kere cu bo sa e reglanan, pero mi ta djis ripiti pa e televidente cu kisas no sa. Mi ta duna bo shen florin, pa cada un contesta corecto bo ta keda cu binti florin y pa cada incorecto bo ta duna ami binti florin. Ok, awor aki nos ta bay duna Etzeline su shen florin. I nos ta bai ku nos promé pregunta di tema general. Etselin ta kla p'e? Sí. Oke. Pregunta number uno ta lo siguiente, Kua plantashon ta esun di mas grandi aki na Kòrsou? A. Plantage Zorgvliet, B. Plantage Porto Marie, C. Plantage Habai of D. Plantage Savonet. Porto Marie. Plantage Porto Marie. Plantage Porto Marie. Etselin ta bisa ku ta Plantage Porto Marie i lamentablemente e respuesta no ta korekto. Esun di mas grandi na Kòrsou ta Savonet i Etselin tin ku nami binti florin. Aha. Ok, esey tabata pregunta number uno, no ta nada Etselin. A sobra cuatro mas. Suerte. Bon, televidente, pregunta number dos. Cu kico bo ta traha mango sa? A. Pampona cu batata. B. Yuca cu bonchi. C. Hariña, sucu, pinda y bonchi. Of day niun di nan. Pampuna ku batata. Edselin ta bisa ku ta A. Pampuna ku batata i e respuesta no ta korekto. Bo ta traha mangosá ku hariña, suku, pinda i bonchi. Mi tin ku risibí binti florin, seka Edselin. Aha, nos tin e binti florin. Edselin, ta un tiki nervioso? No ta nada Etselin, kalmá bo, tur kos ta bai bon, a sobra tres pregunta mas, ok? Ata fin di aña ta yegando, nos mester di alles, alle beetjes hèlpen, manera nan ta bisa. Ok, pregunta number tres, Kiko ta un poron? Ta algu ku nan ta usa pa suerte? Bay, pa pone awa aden. Say, ta un skal ku ta usa òf day niun di nan. Dos, Kual ta bay pa pone awa aden i e respuesta ta korekto? Hopi bon Edselin! Bo no tin di duna mi nada? Yes! Edselin a sita bo ta di tres pregunta i e tabata un. Korekto, hopi bon. Televidente nos ta bai ku djis un brei komersial chikitu i djis nos ta bèk ku pregunta kuater i sinku. Saki ta un burger. Si mai a hamber. Tuccion. Stop di papia y bang Burger King mes ora. Burger King, have it your way! Y nos ta sigui akinanan na Burger King cu nos participante number dos. Nos ta bay pa pregunta number cuater y cinco. Etselien suerte, ok, pasobra mi no ta cla pa tuma niun seng mas fo'i, maman. Masha bon mes. Ok. Pregunta number kuater ta lo siguiente. Kiko ta un pilon? A. Un tipo di yerba. B. Ta un tronkon di palu koba. C. Ta un mata. Of D. Ta un piedra. Ban Edselin mi sa ku bo sa wi. Dos. Edselin ta bisa ku ta bei ta un tronkon di palu koba i e ta korekto! Hopi bon! Un pilon ta un tronkon di palu parsialmente koba di un meter haltu. Esei tabata pregunta number kuater ku Edselin a kontestá korekto i nos ta bai ku nos di sinku i último pregunta. Pregunta number sinku. Ki sorto di instrumento ta usa pa toka sehu? Nos ta bai tin ku ripitié? Ok. A. Bari, kachu, agan i chapi. B. Chapi, kitara i bastel. C. Benta, triangel i tambu. Dei, Carcó, Barí, Cuarta. Es un prome. E prome. Hopi sigur, paso prome cu macaba cu e respuesta nan bo ta es un prome, es un prome. Y e ta corecto! Hopi bon! Yes! Etzelin, bo ta tin cuantu preguntanan tur corecto? Tres, no? Tres corecto. Hopi bon! Pakico bo ta ta nervioso den tur esey?

Danki pa participa huntu cu nos den Contesta y Gana. Esaki tabata Etzeline, nos di dos participante cu ta tin tres pregunta corecto. Danki pa e participacion y nos ta bay cu nos di tres participante. Un djis nos ta back.

Televidente, nos ta ku nos di tres i ultimo partisipante. Bon tardi. E frou konta e nòmber? Bon tardi, e Janine. Janine. Janine, nos ultimo tema ku nos a sobra ta historia. No preokupá bo paso e no ta nada difísil. Ok, djis konsentrá i djis pa bo kurashi pa dumei, nos ta regalá bo un paki di buskuchi marka Greco di Sunny Trading optenibel na tur tienda i stablesimentu. Alstublieft. Danki na bo. Janine, mi ta bai duna bo shen florin den bo man. Pa kada un respuesta korekto bo ta keda ku binti florin i pa kada unu inkorekto Janine tin mag di duna ami binti florin. E ta ok? Janine, nos ta den Burger King awe y bo m'a topa bo aki dena. Bo ta gusta come Burger King? Si. Kico bo por recomenda nos televidentenan na cas di Burger King pa nan cumpra? Chocolate shake. Chocolate shake, mi tambe gusta e shake di Burger King, e ta hopi dushi, nan tin tres sabor, vanilje, strawberry i chocolati, tres diferente tamaño, djieseis ons, binti ons i trinta ons, zorgo abusan pasa i purba nos shake mesun kos ku Janice, Janine, sorry Janine, ok Janine bo ta kla pa e preguntanan? Si. Ok nos ta bai ku pregunta unu, di unda nos wals a originá? A di Venezuela, B di Cuba, C di Argentina of D di Austria? Di Argentina. Janine ta bisa cu nos wals a origina di Argentina y e respuesta no ta corecto. Nos wals ta origina di Austria. Janine, bo tin cu dona mi binti florin e ora ey. Aha. Shani no a resi ta da e prome pregunta, no bira nervioso, a sobra cuatro pregunta mas cu bo por responde. Ok? Pregunta dos. Camin na museum na otra banda ta kico ta tin einan antes? A. Caminda shonnan tabata biba. Bay, e tabata un hospital caminda e marinernan Hulandesnan tabata bini, Say, e tabata un cas di hende of day niun di nan. Bay. Shaneen ta bisa cu e respuesta ta bay y e ta corecto! Hopi bon! E tabata un hospital caminda e mariner Hulandesnan tabata yuda hendenan cu ta tin de geil, geile kort. Tss. Hopi bon Janine. Mi ta contento pasobra mi no tin cu tuma senfi bo. Y bo tin manera un dos tres shake na ayi. Ok, nos ta bay cu pregunta number tres, cual ta lo siguiente, Nos mazorca a bini for di cua pais? A. Guatemala B. Polonia C. Puerto Rico of D. Colombia. Sei, Puerto Rico. Janine ta bisa cu nos mazorca a bini for di Puerto Rico y e no ta corecto. Nos mazorca a bini for di Polonia. Mi por haña e binti florin e ora ey. Danki Janine, mi no ta cla pa tuma mas sense ca bo. Dus pa e next rondu zorg pa bo haci bo best. Mi ta purba. Ok, bon.

Cu shiwa ke bo tin sigur ke el a muri? Morto morto! Anto dert no ta mata kakalakas so hè? Ta mata tur tipo insekto. Kesaki ta mi dert. Usa dert pa proteha bo mes di zika i chikunguya. Optenibel na bo supermerkado i tienda preferí. Awe m'a bina fragante ka Zeilandia, pegá ku bulchans pa mi wak tur e kolekshon di pèrfumenan ku nan tin. Mmm, e pèrfume aki ta olé sèksi! E ta pa un buen sigur den su mes. Wow! Nan tin kolekshon pa hende hòmber tambe? Mi ta bai olia unu pa mi wak kon e ta olia. Mmmm. Si ami sinti e oló kina un hende hòmber, mi sa ku ta un hende hòmber di bon gusto. Wow hot! Ami ta bai cu un pa mi, un pa mi pareha. Ma lubida di bisa bo, si abo tambe ke lanta bo sex appeal, pasa cerca nan na Zeelandia y puntra nan pa e formula secreto.

Yes. Janine tabata tin un respuesta corecto. No ta nada paso a sobra dos pregunta mas cu Janine por responde corecto y nos ta bay cu pregunta number cuater. Cua tabata e alimentacion mas importante planta localmente? A. Maishi chiki B. Aros C. Calbas of D. Niun di nan. a. Janine ta bisa cu ta a maishi chiki y e respuesta ta corecto. Hopi bon Janine! Janine no tin cu nami binti Florin paso Janine a contesta corecto. Hopi bon. Nos ta bay cu nos ultimo y di cinco pregunta. Janine, bo ta cla p'e? Si, mi ta cla. Ok, great. Pregunta number cinco. Tempunan aya, nan tabata usa un basora traha di un yerba, ku tin hende te ku aworakí ta usa pa bari pafó den kurá. Kua yerba e tabata traha di dje? A. Welensali B. Kualke yerba den kurá C. Basta e ta yerba òf D. Pone tur sorto di yerba huntu. A. Janine ta bisa cu e respuesta A. Welen Sali ta corecto y e ta corecto! Hopi bon Janine! Hopi great! Welen Sali ta e yerba cu antes nan tabata bari pafo cu den cura cune. Dus e ta e respuesta corecto. Hopi bon Shanine, bo tabata sa esei echt of ta gewoon un fiao batira? No, ma gewoon tira para. Ok, hopi great, pero e batira e para, pero el a cay para, paso. Hopi great Shanine, con bo sinti bo awe den e programa? Um, hopi bon, hopi bon. Si, e tabata locual cu bo verwacht, e tabata hopi dificil, e tabata facil? Um, e no ta locual cu mi a verwacht, pero e no tabata dificil tampoco. Ok, Shanine, ta bo prome bia di participa hunto cu nos no? Si, mi prome bia. I ki bo ta bisa televidente na kas tokante dje programa? Ku si bo mira nan gewoon bai purb'é. Hopi danki Janine pa partisipá i nos ta bisa te un próksimo biaha Ori. Danki na bosnan. Te próksimo biaha. Televidente Awe tabata un programa exitoso di contesta y gana aki na Burger King. Corda pasa pa nos specialnan cu nos tin aki na na Burger King na tur e cuater diferente filialnan, Salinha, Gouseweg, Santa Maria y Caracas Bay. Bo sa bo mes sa drenta pa cualkier informacion cu bo tin drenta y puntra pa e manager of pa e cajera cu por yuda bo, ok. No lubida riba nos sabroso shakenan cu nos tin, salada pa esun cu ta na diate pa fin di aña tambe Burger King tin pa ofresé na bo saladanan fresh. Okey, boso a mira kon nos partisipantenan a dumei. Tur ta tin respuestanan korekto, tur a bai kas ku algu. Televidente, no lubida otro siman ku djos ke nos stay bek. Mi nòmber ta Sheromei Petronia. Kòrò vòlg nos riba Facebook, no lubida esei ta hopi importante, vòlg i like no vòlg so.